Waa malee biyya kasofiin nagaan dhabu wama gaariif arguu dhaga'uu dadhabuun kun dallansuu rabbiiti umaa shakkiin qabu jeequmsaan marfamnee tasgabbaa'uu dhabuun. Caamsaan nutti bu'ee rooba nurraa qabuun nu biraatu hunda bine samiin nutti hin dhabu. Waa malee nun qabu rakkinni dachaani ilaahii keeti galanni. Waa malee samaa'iin rooba nun dhorkanne rakkoon dachaa ture garuu hin dubbatamne. Haalli bara dabre keessa dabarfanne. Biyyi nagaa dhabeessas qabbii hin arganne nageenyi nu deessee bakka dhaqedhamne. Karaa tokkoon rakkoo nageenyaa mudanne, gama biraatiinis hongeef saaxilamne, martinuu waa malee nurratti hin argamne, dallansuu Rabbiitti waan shakkamuu hin qabne. Rakkoon nu mudanne bitaa fi mirgaani, ilaahii keeti galanni.

Dinagdeen raafamee jireenyi jabaata, waraanni baay'atee bakkayyuu wal nyaata. Yookaan roobni badee caamsaatu hammaata. Martuu ta'ee jira garree fakkaata, badiitu baay'atee roobni ardii baqata. Balaan jallataaf dhufe biyyatu baadhata. Ragaan dhiyeeffadha dhagahaa ummata. Seenaa nabi Muusaa keessa waa dubbata. Banii Israa'el keessatti waa mul'ata. Rakkina uummataatiif waan ta'e sababni laayii keeti galanni. Bara nabi Muusaan ergaman keessatti hajiraatu nagaa rabbi isaan irratti. Hongeen bu'ee banii Israa'el irratti nabi Muusaan biyya waammata walitti. Rabbiin kadhachuudhaaf yaa'anii lagatti wal gahee dhaabbatee dhiiraa fi dubartiin kuma torbaatamaa jedhu lakkoofsatti. Luuwwan haadhaa fi ilmoo fageessan walitti gamaa fi gamanaa walitti marratti balaa karraa kaasuuf himatan rabbitti. Kadhataa oolanii dide waa tokkitti, roobuu miti duumessaa'uu dide lafti. Muusaan shakwaa dhiyeeffate Khaaliqitti, Rabbiin himeesatti waan hin qeebaliniif ilaahi keeti galanni. Sababa isaa himeef mootiin ardiif samaa, ummata kee keessa jira jallaan namaa. Waa balleessaa ture waggaa afurtama, Isa of keessaa baasi roobni siif argama nabi Muusaan dhaqee lallabe ofuma. Yaa namticha rabbiin siin jedhee akkama. Biyyi sababa kee maaf hongeedhaan dhuma itti yee dadhabee ba'uu dide wama. Yoon abbaa ta'e baruuf hedduu nama eeguun dhabu garuu waan baane tasuma. Osoo manni hin bahin mootichi alamaa rooba gadhiisee fi gammade hundi namaa. Wanna waan kana sitti dubbadhe yaa jamaa balaa yoo argama jallina sababni laayii keeti galanni.

Osoo namtichi hin baane roobni dhangala'e samiin gadi dhiisee dachii waliin ga'e abbaan yakkaa hin mul'anne eenyuun akka ta'e beekamuu hin dandeenye ta'us haajaan ba'e dubbiin kun nabi Muusaatti gaafii ta'e. Rabbii isaa gaafate maaliif akka ta'e himeef Rabbiin namtichi biyya keessa taa'e badiisaa ta'uu bannaan Rabbi isaaf dhaga'e kanaaf roobni roobe ardiin qabbanaa'e badiin ilmaan namaa yoo hanga fedhe ta'e toobannaan isaadha gooftichi ol ta'e wannan kanaa sa'eef yaadannuufanii laayii keeti galanni. Muusaan akkanatti hin dhiifne dubbii sana namticha badiinsaa ta'e hunda kana nama ta'uu baan isaa qeebalamteef sana na agarsiisi jedhee rabbii isaa gaafannaan qulqullaa'e rabbiin mootichi olaanaan akkas jedheen gaafii nabi Muusaa sana. Hanganni waa balleessu waggaa hunda kana dhoysee narraan gahee jedhee yaa nama na. Har'anni toobate gara kootti dhufnaan maaliifan dabarsee har'a sitti kenna jedheen rabba laala nus waa har'aa barannaa. Gabrichi badiisaa amanee itti dhufnaan dhoyse irraa qeebaleef mootichi olaanaa. Sataree mawlaanaan isatti dheeysinaan ilaahee keeti galanni. Akkas nama satara mootichi aalamaa seenaa kanarraa waa hedduu baratamaa badii yoo baay'atee biyya turaafamaa.

Yaa obboleewwan ergaa kiyya naa dhageessu annan nafsii kootiif isinii dhiyeessu. Haalli bara dabree waan nama yaaddessu waan tolu na garsu waan gaariin na geessu baaftuun keenya rabbiin kadhachuu jabeessu. Rabbiin qudraa isaatiin nu haa tasgabbeessu hojii gaggaariidhaan isatti of dhiyeessu. Akka rabbiin balaa nurraa qabbaneessu. Yeroon kun kan namuu keessatti of sirreessu khayrii tattaafachuun waanuma dandeessuun waan nuun tolle rabbiin nurraa haa fageessu rahmata isaa keessaa nu haa tasgabbeessu. Nurraa haa gaggeessu waan nuuf hin tolinii ilaahii keeti galanni. Rabbiin duwwaa namarraan kaa'u rakkina of bira barbaadu dadhabuun hanqina yoo rakkoon argame qofa maaf gaddina wanni balaa biyya tarkeessu jallina bara dabre wanni mul'atu bal'inaan zulmi ummata nagaa irra gaa'uun argina kun dallansuu rabbii ta'u maal shakkina.

Qawmii jaarraa tokkoof cinaa nu roorrisu. Kaayyoo qaban dirree baanee beeksisu. Sirna abbootii jaraa nurratti deebisuuf. Tattaaffiitti jiru garuummoon deemsisu. Hin dhoyfanne ofiif himanii beeksisu. Akkuma dur har'as waan jarri gaggeessu. Hanga argaa turre qofaa kan hin siyoteessu. Lubbuun namaa jaraa abboo kee ajjeesuun geessu.

Hongeenis nageenyi sababni dhabameef sababa ta'uu mala wanni hojjetame. Dulmii bara dabree keessa raawwatame nama lubbuu qabu harkaa miidhidhame. Qoraan funaaname gaaziin itti namme ibiddi ilmoo namaa irratti qabsiifame. Viidiyoo waraabaa gubame ajjeefame baargama miti asitti hojjetame maal qabatu silaa namarraa dhoyfame rabbiin hin jarjaru kanaaf jiraatame rakkoo yoo maragame yooka gocha isaanii ilaahii keeti galanni.

Waan akkasiitu rakkoo argamsiise laata? Kana jiru nagaan akkamiin dhiyaata? Taateen bara dabree hundi isaan hammaata. Jibbaan nuuf qaban daangaa dabree fakkaata. Ilmoo namaa ajjeesee mataa muree baata. Ganda ofii geeffatee dhiichise maraata viidiyoo waraabaa olii gadi gaata osoo madiina ta'e reefki kabajaa qabaata waan ofii duniyaa irratti hafutti fakkaata bakka inni sun dhaqee dhaqumaaf jiraata Diinummaa sabummaa kana hunda fagaataa kanaa jira nageenya akkamiin jiraata bishaan dabruuf ka'ee jedhanni ammaata haal lammate jiran kanuma fakkaata guyyumaan xiqqaata deema yaanni isaanii laa'ee keetti galanni. Gochi kun nuuf ragaadha waan dura hojjetame uummata sabummaaf amantiin dhiitame seenaa bara dheeraa wanni raawwatame ammaaf gadi hin baanee maletu baafame sichi qoratamuu qabatti yaadame borwaa turra hafaa yoo har'a dagatame Haala ummanni keenya duritti azzabame suukanneessa kufa jira awwaalame waan dur ta'eef ragaadha wannarra hojjetame boruu meedaatti maaltu akka raawwatame bakka ulamaan dhibbi meeqatti qalame dirree ummanni kumaatamnitti ajjeefame Ummanni Calanqoo Faaloleetti dhume kanneen harkaa miilli harmirraa cirame godaannisa seenaa taa'ee awwaalame kun yoom wallaalame akka wallaanaminii laayii keeti galanni.

Zulmiitu baay'ate samii nutti guuse hongee fi mashakkaa biyya irratti buuse rabbiin hin jarjaruuf hangas nu tursiise yaa waan hojjetamuutu rabbiin gabbaase kaleessa hangarraatu seenaan gabaase zaalima ilmaan namaa dhiiga dhangalaase Kaan ajjeesee fixee lafee lafa kuusee kaan barbaannee dhabnee bakkuma inni buusee nyaatee nu daguugee quufee nutti yuusee ba'aa nurra kuusee dhiibnee jaallallaanee laayii keeti galanni. Namni yoo amantii hin qabne waan sodaatu bor akkamiin ta'anumaatti hin fakkaatu. Ardiin rabbii balloon martuu warra jiraatu. Osoo afaan qabaatee waan inni dubbatu maal fa'a jedha laata waan gubbaatti taatu. Akka jarri garaa nurratti jabaatu roorroo naannoo walloo fullaggatti taatu waan dursaa tureef ragaan dhiyaatu. Dhiiga ummata nagaa jimlaan dhangalaatu manni itti gubame maatii ilmaan baatu gariin dirreetti hafee hin qabu waan nyaatu innumti mul'atu akka inni ulfaatu yoo nanni dhokate maal akka fakkaatu kanaa jiru nageenyi eessaana jiraatu martinuu borfuula rabbiitti dhiyaatu numa dhufa guyyaa waan facaase nyaatu

Salawaatu Rabbi wasallim tasliimaa saantu nu barsiise sadarkaa namoomaa uumaa Rabbi keessaa wanna akka ilma namaa kabajamu hin jiru gaafadhu ulamaa walaqad karramnaa banii aadama kabajne ilma namaa kan jedhe rabbumaa.

Namaa miti bineensi ibiddaan hin gubamu gubuu miti seeraan malee hin ajjeefamu. Hattaa beeyladaa yoo nyaachuuf galatamu dhorkamaadha billaa biratti hin qarfamu. Bakka siin hin agarre akka fageeffamu eeggachuun dirqamaa waan burgaafatamu. Kotte duudaan humnaa olitti hin fe'amu hidhanii rakkisuun waan akkaan dhorkamu. Hundaaf seera kaa'ee akka eeggatamu. Namni rabbiin beeku milkaa'aa jomu dirqama waan maraa of eeggataa deemuun. Dirqama waan bora gaafatamu har'a of eeggachuun ilaahee keeti galanne.

Osoon dubbii kiyyaa xumureen dhaabbanne ergaan qabara amsaa dagatamuu hin qabne. Bara dabre yeroon geebsaati lamne qabna ummata gaarii rabbitu nuu kenne. Wal bira dhaabbatee waan rabbi isaaf kenneen. Waan qabuun gargaaree hamlee waliif kenne yaa rabbati kenniif waan fuudhameen dhufne jara walii kenneef kenni yaa rahmaani ilaahi keeti galanni. Obboleewwan ergaan kiyya sinaa ga'u warri fagoo dhiyoo martuu hadhaga'u ummata gaggaarii tomsa waliif ta'u kan rakkina waliitiif yaadu yaadda'u kan rahmata waliif godhu waan danda'uun

Ummata waan qabuun dhaabbatee wal biraa nuuf kenne ilaahiin dubartii fi dhiira jedhee baada rabbii numa waliif jira xiqqoo qabu kutee kennee walee biraa rakkatus rakkinaa qooddatu walirraa yaa rabbati kenniif qabeenya keetirra ati nu bal'isiif addunyaa fi akhiraa

Kanneen waliif gumaachuu waan barbaachisuun dheebotaa obaasee beelaa nyaachisu hojii khayrii irratti nu haa sabachiisu waliin nu qubsiisee nu haa gammachiisu milkii biyya lamaa waliin nu haa dhaalchisu gamtoomsee tokkoomsee wal nu haa taasisu ummata gaggaarii rabbiin haa baay'isu geeba dhangaa akhiraa waliin nu haa nyaachisu.

Dubbii koo xumuree akkan keessaa ba'u daammadheen gabaabsaa namuma dhaga'u ummata walii birmatu waan danda'u kunis kenna rabbiiti malee duwwaan ta'u rabbiin nu haa taasisu warratti milkaa'u warra amantii adda addaa hordofu hundaa'u dhaamsa kiyya rabbiin jaraan naaf haa ka'u.

Galaa gala hin qabne ol kaa'ee tuullate. Warra xiqqoo kennee waan guddaa buufate rabbi nuuna jedhuunaaf jecha kuufate. Akka ummata gaarii taariikni dubbate. Ummata addunyaan bu'aarraa buufate nu taasise yaa rabbi warra waa hubate. Warra bor yaadate taabbatu sanii laayii keeti galanni.